Kubuza akantu kakye osiibire gye twakushemererwa aha Nkore TV amaziina yebare munonga eh, isho a program twabareteraho tuhire evasi n'omushubuzi kandi nakora kubaho kandi niko kutwereta n'omunyeto kugira ngu nimwe abari okwo murebereho kandi mwegyereho So business yaawe no wagimaramu obwire bukwingana ki, ekuyambire ki, oyihiremu ki, ni bintu ki ebikukuteganisa kandi ori owanka. Ka tubanze nani ahu ahu okuruga. Hmm? Naruga ahari munana. Ah. Ah.

Hati iwe ahu otandikire nibijukye eby'okutungamu? Ahu ntandikiremu obuzibu obu nkutungamu mbwenu ninsangamu okunyigizibwa kw'amaani ahabw'entambura na bakasitoma baitu noobaasa kuhikaho omugyere ngu n'ekyeezi akugambire ekyeezi mbwenu batyo. Nk'obu kutambura bityo bityo okunyigirizibwa. Hati iwe abantu abari okwo nire ori omwana w'omwishiki kandi bizinesi eyi akukuha niyo nigireeba. Iwe abaana b'abishiki abari okwo abariyo nibakora emize mibi batakwenda kukora abariyo nibaremwa okushwerwa ninga nibaza omu nangwa okushwerwa n'ekintu kirungi kwonka abariyo nibakora ebitakukorwa ebikuruga aha muhanda.

Nimbaterera omuranga bakore oyine okutoborwa tokushwara omwe ati nkomu kihanda nagira ngu ah ati rero nkogwo rero ati ah ati nkeki tinkakikora nandeba mbwenu ndi funny munonga kwonka nyowe ekinkora ninkorera future yangye niinyenda ngu ndigeyo nanye ntakuba washanga street niho ninyeguza omu bar ah ah mbwenu ninterera abaana abaana babishiki omuranga baruga aha bintu nkebyo bayiha amaani. Ningira ku oraabe agambire ngu eriizooba nituza kuza aha street kandi. Nitumanyisa ngu aha ruguuto tureeba ab'okukora bizinesi, abahingi, abariisa. Twena nitweyongyerayo omu mafaamu. Ogwo yaaba ari omwishiki aine bizinesi y'ebikaijo kandi naayinsipayaringa eminyeeto. Ayinsipayaringa imwe abari oku abatakwenda kukora. Ngu okukora n'ekintu kirungi kandi turiho kwega hati. Tukaruga omu mizembi y'obushuma, y'obwamaraaya. Kora n'emikono yaawe kandi oshabe Ruhanga akuheereze. Tweyongyereyo. Sebo noobaasa kutuha aka interview? Huh? Eh, twabareetera omushaija w'amaani ah, naakora ninga shi naavuga piki naakora obwa boda naaza kuba naatuha experience ye atugambire ebyahire omu boda nanebirungi ninga shi na challenges ninga shi ebizibu ebi ashangiremu kandi ahabure ahari imwe abokutureeba kugira ngu abongyereho na munonga nitufa abo ahari abakuba batakwenda kukora omushaija nk'ogu akekoroka okamushanga oku omuhanda okamuteera akatehimbwa orikwenda kumwihaho sente ze. Sebo amazina twakushemererwa aha Nkole TV. Amaziina ni Bugembe Haruna ninkorera omuri Arali Ishata aha siteegi. Boda egi terimu buzibu bw'amaani oku yaaba abakutwiba abakutureetera bakatuteera enyondo bakatwita ebintu nk'ebyo okashanga omurimo baagujumisa Okushangamu abandi baine emikono miraingwa tibagaruza balance ya ba customer nkebyo kwihaho na nekindi enjura challenge ezindi ezitwinemu nenjura kukiteganisa batyo. Wagamba aha kintu kyenjura nitureba enjura enguuto obwire obuzifiire kwonka hati oku okukorera omu town nabwe oyinemu ekizibu kya transport kugira ngu enguuto nimbi? Zirimu ahakuba hati waareeba enguuto zaitu kuruga aha ishaka kuza mbarara omu tawuni, enguuto ahamwe zifiire, ebiina n'ebiina, waareebera hariya aha kiyanja n'ebiina, mbwenu nikwo nayo egyo ni challenge y'amaani ey'enguuto. So hati nk'enzura waagireeba yaiza bati, ebyo byona nibiba birimu. Hati. Omu kintu ky'enguuto ningira ngu abo nibo abari abebembezi, mbwenu yaaba abebembezi baitu abari okwo abashutami abatakwenda kutukorera mirimo bakakora emirimo eyabateireyo, naanye rero obagambire obakuhurire ahabw'okuba nibaba nibatureeba kandi vidiyo nizitambura zibahikaho. Bo baine kustandinga bakakora ekyabatwireyo. Ahakuba ati, Nyowe nk'omuntu ow'ahansi ayamwitaireyo, nkamutwarayo kunkorera ahu bari kukorera byeye. Ankore TV Ankore TV Nkore to the world. Yebare munonga. Egi ni Ankore TV nka buriijo, Yaga Uganda Official. Twabareetera omugyenyi w'amaani kandi oine omudaara gwa chapati oraatuheereze aha experience ye, ebirungi ebi ayihiremu kandi n'ebizibu ebi ashangiremu. Yebare munonga Seo. Amaziina? Amaziina nibamweta Gerald. Eh, ninkorera ahari ishatu omu Ruharo. Eh, omurimo gwa chapati, omurimo gwa chapati ni murungi, ni murungi munonga nk'okukihurira. Reero ogu n'okutandika ka bizinesi ka chapati aka tikikwetaaga sente nyingi. Ni akasente kakye munonga kandi okakora ogumisiriza. Bizinesi yoona n'okugumisiriza kandi otunga eki orikwenda. Kubanga nyowe nkatandika n'akasente kakye munonga kwonka ti ebi ntungire omu chapati egi tinkabireebaga omu waayega ku wangye, waayega ebi nguzire biki byona ebyo. N'ebintu birungi munonga. Hati sebo waagamba ki akasente aku waatandikire nako? Okatandika na zingahi? kandi hatorahi. Nkatandika n'emitwaro kutandika bizinesi ya capati enye nkatandika n'emitwaro eshatu yonka Eh, kugura engano kugura buto kukozesa ebintu byona ebi kokubireeba aha kwonka ti ni o- okwezi kwawa nimba nze nkubaasa ebyo nindeebaho nk'emitwaro nk'abiri aho nzireebaho nzisevingire aho kandi n'ebindi bi nkuba nkozire aha rubaju byona mbikozire byona Eh, hati nyowe ningamba abantu abantu amagezi nku nkubaha mutagayo emirimo Wakutunga akarimo kakore otakagaya notungamu kyokwenda waba otunga obugumisiriza. Wagamba aha kyokutandisa emitwaro eshatu. Emitwaro eshatu egyo okatandika ahari ogwo mudaara muhango ogu nkogwa bizinesi mpango ninga haine ahu wabandize? Sebo mukama wangye nkatandika nomudaara ogu orikureeba ogu gwa bizinesi egi tiharoho ahu ndiho nabandize naha naha naha. Hati hariho eminyeeto erikutureeba haza abokugaya emirimo hariho bizinesi ezi bakugaya kandi eziriho ezitakuhwa kwonka nka chapati. N'ekintu ekikukwata buri omwana omuto omukuru ow'ediini yoona bikaba nobu akuba omusiramu nagirya. Haza abamwe barushanga nibikangire omu bizinesi ezikukwata sente zabo zikaziitiramu. So omuntu weena ori oku aine ka kapito arikuronda eky'okukora hoona omuhabira bizinesi nka ziiya. Omuntu waaba ori oku noyenda kutandika ka bizinesi koona otagayo emirimo kwata omu kwata otandike na chapatisi ogure engano epakiti nobaasa kutandika n'epakiti emwe y'engano egi Ogumizemu mporampora oze omu pakiti ibiri, ishatu, mukaaga osange eizooba rutera n'esaketi yoona ey'engano. Naakushaba Sebo mutagayo emirimo abatsigazi bagyenzi bangye nimbashaba mwena abari okwe mutagayo emirimo akarimo waatunga akarimo nikakashana kata oba nikakashana kata gumisiza okore akarimo ako Mukama nimbasaba bagyenzi bangye batsigazi bagyenzi bangye mutagayo emirimo ahabw'okuba emirimo gwona gurimu esente. Ngyaamu aha kihurira ogu n'omunyeeto. Kandi tikugira ngu n'omushaija mukuru ngu ari omu myaka n'emyaka yaitu. Nangwa n'obu orikuba ori oku ori mukuru, nooza kuba nooteera nootuheereza experience yaawe kandi nka puroguraamu okwegumizamu. Hati iwe oyihireho chapati, hariho kureba bizinesi ezindi ez'okumanya ezi barikukora. Omuntu ori oku aine ka kapito arikwenda.

Yebare munonga yebare kutuha akaire nkaka tiburi omwe ngu nakakuhereza kwonka ningira wenda kuyamba ahakuba nobasa kukigamba aha ninga obahe experience ninga oberekye ngu nobasa ku standinga aha kyokukora ninga okikunde ahakuba eminyeeto emingi nefeera omu kugaya emirimo kushwara kwemerera nkaha hati ku wampa nkakagyesha nkaka nyine video erahikyeho. akakureeba nawe akekirizamu akatandika kandi okashanga aine ekyeyamu amazina nahokuzarwa then oramuza ogambe abantu akagambo kamwe eh, amazina ganze nibaita Gerard Muhanguzi Gerard eh, ninkora nzaribwa omuri ishatu omu ruhara omu kandi ninkora omu ruhara hari ishatu aha eh, ah abantu nimbagambira mutagayo emirimo mukore sente omurimo gwona gurimu sente hmm. yebare munonga tikirikweyongerayo Nabareeta omushaija w'amaani, omurimo gwe nigwaba guri omutembeyi, omurimo nigwaba guri gwo naaba ari owa dirivari, ogu naakora dirivari, waaba oine eduuka ya cakara naavuga akozesa piki ye akureetera kandi oshange obuheereza bwahika haihi. Sebo twakushemererwa aha Nkore TV. Amaziina, noza kuba notugambira amaziina then otugambire ebyoshangire obuzibu obwoshangire omu murimo gwawe n'ebirungi ebyoyihiremu kugira ngu byegyese abantu aha rubaju kandi ogambire n'abokugaya emirimo. Amaziina. Amaziina ni Godwin Israel. Godwin Israel. Ya. Ah, Godwin ori enzarwa yankahi? Naba nyowe nkuriire omu tawuni. Ndi ow'abazaire bangye n'abaashembo. So ori omunyashembo? So omurimo ogwo omurimo gwa gw'okudirivaringa ebintu aha maduuka ogumaziremu obwire kwingana ki? Now two years, emyaka ebiri ati Niyo okwekozesa ninga hariho okukozesa? ninyekozesa. Webare munonga. So abantu abari oku ab'okugaya emirimo, ab'okureeba egi emirimo ei turikukora bakateekateeka ngu nitushwaza na kushanga Omutsigazi Kyo no mbwenu nomara wari aba batakwenda kukora haza ari kureba emirimo ei tukukora bakagigaya nobaha buhabuzi. Tari omurimo tari omurimo ngu tiguku ngu tugukutaasya sente and yes buri murimo gwine ebizibu byagwo but then niki nikyendamu persistence kuremeraho kuremeraho kwa buri murimo na nogu orikuba naguza ebikwiza yaguma naremeraho ba kasitoma beye omu kweyongyera. nikwo oku arikweyongyera kufuna ahabw'okuba hati nyowe nkatandika nkatandikira aha bigyere na nawu ini tu yazi nooreeba oine piki kandi nookyengyera ku apaguredinga ahabw'okuba nkanye nyine munywani wangye akaba naakora erekitronikisi eyi orikushanga nooza omu butare Yagyenda n'egaari, yaruga omu yaagura piki, yaruga omu piki yashanga yaabaire naaza omu butare hati yaatandika kutwara ebintu omu maduuka. Yaruga hati aine niwokusingi electronics omu Ragurand aho. So ekyo nindeeba ngu kirimu eminyeeto na munonga nikiza ahariitwe eminyeeto kushanga omuntu aine ka kakuta akagye ati aka ni kakye kankatwara omu baara. So yebare munonga noza kutusaasira okukwitira aha kaire kwonka haine ow'okuba waayamba kitandikire ahariitwe. Tikitwegyeraho kugira ngu tweyombekye nk'emyeto. Nanye ekinkukora nyine ab'okukira bakagira ngu aa n'eby'abayaayi. Kwonka omu maisho aha nkore TV nibaza kuba nibagireeba. Yebare munonga Sebo. So twaruga aha tuza kuba nitweyongyerayo o- ahu turiyo nituza omu by'oburiisa. Tubatwara Abubaare. So mutakarugaho kandi osubscribinge aha YouTube channel yaitu Ankore TV. ah, TikTok Bru- Ankore TV Bruce Comedy 2022. aha facebook solomon yagayo ori uganda Ah, ashaye nokurabaho obwo ekyo tatembera hari gavumenti ezi nayo ekayanzeri orikondizorere negyenda so ningira hati nimutureeba twagyenda manyoowe twagyenda twagyenda twagyenda tuza kubareetera eriizooba eriizooba nagira nti nyine manager nituza kuba nitubareetera otakarugaho sharinga nindeeba abantu bakyapofya abambe naku request hati twataaha amaziina ni namaazi niga bushenyi namazooba namaizi. Aha. Niga Bushenyi. Ekyaro. Kizinda. Ahabw'enki noorya omurondo? Niinyenda ngu ngume n'amaizi. Waakihurira we abaishiki abari okwo aba- abatarigye okwo Yeah. omu bintu- omu bintu by'ahansi ningira mwakikyenga na munonga imwe abari omu nsi z'aheeza Saudi Arabia, Qatar, aho Oman, eh, iwe ori ori omu kizirondo omurondo ogwaguriire then Uganda nooguza omu katare. Nigwo gwine So, hati waaka. abaishiki abari okwo aba- abataine ebi waagamba noobahabura ki?